Aijukize eminyeeto egi oburungi bw'Ekigambo kya Ruhanga. Petero ya Kabiri, Eshuura y'Okubanza, Omushororongo ogwa ikumi na mwenda. Ekigambo ekyo nikigira ngu nk'oku twine ekigambo ky'obunabi ekirikukira kuhamibwa, ku murikyetaho, muryaba mukozirwe gye. Ngu ahabw'okuba ni nk'etabaaza erikumurikira omu mwirima mwingi kuhitsya obu ritagarukira omu busheeshe. Kandi ekigambo ky'obunabi kiri omu kategorizi ishatu, kiri omu miringo eshatu. Ekigambo ky'obunabi eky'okubanza n'eky'omuzaire w'omuntu okuteekateeka okazaarwa okazaarwa otakumanya akakukorera akakuinvestingamu ebye Atyo nikwo kubahiga kukitamu omutima. Ekigambo ky'obunabi n'ahabw'ekyo nimba enkareginga ngu ekigambo ky'obunabi eky'okubanza eky'omuzaire waabo ebigambo by'abazaire baabo N'obu bashomire n'obu bagiire omu universities babitware nka bikuru ahabw'okuba eriisho ry'omukuru ahu ririkureeba ogu takareebireyo. N'ahabw'ekyo kuhurira advices z'abazaire baabo, okubiika ekigambo kyabo aha mitima kugira nti mwana wangye otaanyita, reeba naakwecwijurira obusente obu naabukuheereza nyabureho otaanyita. Genda oshome ekigambo ekyo bakitware nk'ekintu ky'omuhendo orikwenda kuba successful when. Nindeenda ngu bagye bemerera omu kigambo ahabw'okuba turi aha ku fellowship so omu Barooma eshuura ikumi n'ebiri omurongo gwa kabiri nigugira ngu do not conform

Mbwenu edikeshoni etaaha erimu obunabi obusherekirwe otiine omuntu kuruga aha kataaha omu ihanga rya South Korea nainga akaza e Europe okashanga aineyo emikago naarya naanywa naagamba n'abantu atari owanyabuzaare atari b'orurimi rwe atari b'oruganda rwe n'ekigambo ky'obunabi ku barikyetaho obwegyese obu kubakubwetaho Nibwija kukuhindura. Ahabw'okuba obwegyese ni nk'okujumwa. Obwegyese nibuhindura ensi. Okujumwa kwonka nikwo kuri kutransfominga amagara g'omuntu kuruga aha ki waaba nookunda okaza omu kindi. Kandi obwegyese bwo nibuhindura n'ensi. Rev. Ezekiel Byamukama, Orodayosisian Youth Worker ahabw'obureeberezi bwa North Ankole, ashobooroire ekigyendererwa ky'okutongozaho Naim omuri Mbarara. Nigyegyenderire kubuurira engiri na munonga omu baana bato, omu minyeeto, abaana abarikukomoka omu bureebezezi bw'eki bwa North Ankole. Nitwetengyereho kuguma nitubuurira engiri kandi tukagihitsya bagyenzi baitu ahi bari omu mashomero, omu makanisa gaabo, okuhikaanisa ebiteekateeko omu muringo nk'ogu.

Ahabw'okuba eminyeeto neetwarwatwarwa munonga, eine ebintu bingi ebirikuba nibigitwaratwara. Kwonka nk'obu obwire obu twamarire aha mazima ga Ruhanga, twambaasa kubukoresa obwire bw'eikendi kukora ebindi bintu ebimwe ebitarikutuyamba nainga ebirikushanga bitakombeka magara gaitu. Ekibiina eki nikigaita eminyeeto ya North Ankole erikukorera emirimo yaayo omuri Mbarara hamwe n'abu barikushomeramu, kandi ehurira egi neeza kugumizamu omu ihanga ryona.